Wo pɛ sɛ wogye nyinsɛn a, na woahu sɛ obi tiri biribi mogya kyɛ sa ma no nyi? Um, obi wɔ hɔ a ompɛ ne yam. Obi pɛ. Nyinsɛn nyɛ wo wa, ba a wopɛ sɛ wogye na wohwɛ no na woware no. Ne ho dɔ nti. Ontumi nwo ma no nyinyin saa. Abere a n'ankasa koraa no ɔte hɔ no, ontumi nwo. Ɛde no ensi, ɛna ɛma so, ɛna enyɛ yiye nso. Me koraa me tiɛ, menhwɛ sɛ abena bɛwo. Dabi da. Adɛn? Ei! Ɛnsɛ na woka no saa no. Na Abram, wo a wonim nneɛma a mɛhwere w'abrabɔ mu, wonim nneɛma a ɛbɛfiri me nsa asetena yi mu. Ei, saa mfomsoɔ saa koraa de, manyɛ no saa na anyɛ dɛn? Ɔnti me nwo, mɛnha wo ho, ɛnsi hwee ara koraa mɛka baa asɛm mu bio. Na mente aseɛ. Na ɛbɛyɛ dɛn nso woate aseɛ? Wontumi nso nte aseɛ da. Me nko ara na mete nea meka no ase.

nanso wafom kwan, wayɛ mistake ɛɛɔh ɔntumi nwo saa eii asɛm bɛn na woka ne saa no, wonim boa me bɔ m'agyapadeɛ ho ban, ɔmmra mmɛwo eii krakye ɛmma so a. Hmm Abena wo deɛ me kaa no a wo bo afu, me kaa no a wo bo afu ɔ ɛ ha ɛha wo maame o, ɛha wo maame, sɛ wo retie na wayɛ n'apɛdeɛ ama wo a, nka ɛyɛ ɛsiane sɛ woanhwɛ yie a. wɔmma w'ani nka fie ha. Woka kyerɛ me sɛ ɛha me maame, na me deɛ ɛnha me. Me me deɛ moadwene me ho. Moadwene me ho. Mennim, mennim anaa menteeɛ koraa no, nyinsɛn Igwe, ɛse na gya no tumi koraa ma wofam wu. Wobɛtumi afam ahwere wo nkwa. Nti kyerɛ sɛ me deɛ me nkwa ho nhia mo, meboa. Me nkwa ho nhia mo, m'anigyeɛ na ɛhia mo. Menyɛ ma me maame na ne ho ntɔ no, na me deɛ menwu, meboa. Ana eh eh Mehwɛ sɛdeɛ asɛm no rekeka kɔ no a ɔne wo kɔ kɔ sɛdeɛ ɛsi tua so no a. Nti Amoah, maka akyerɛ wo sɛ saa asɛm woi sei na wobɛfrɛ me aka akyerɛ me a, ɛmma fie ha biom. Ɛnyɛ saa a ma me ne w'agodie no mu ntwa, mempɛ saa ade no. Mmɛka saa asɛm woi biom. Menka bio, menka bio, fine, menka bio. Bɛsɛe. Ei wo bo afu anaa? Wo bo da so fu eh? Abena. Bɛsene. Ei na ei nnɛ deɛ wo bo afu ama ansɔ me mu.

No na kasa na soro kɔ dodo sen ɔdome kɔ mpae bo. Ei saa. Ɔjɔ me kyia mo. Ei me Yesu. Na bo me. Nyame adom. Mbra kyɛ wani. Ah, me bi omo nipa ko but me de me nim. Madam, na open kyɛ oba.

Wo maame wo maame gye gari sɛ ɔde twitwa mɛ nso maame hu sɛ yes. Ewie a akyiri no asɛ wokɔ nye mɛ ase. Me maame ankasa ɔnyɛ serious ɛmi sɛ me nyinsɛn na menyɛ mo no me nim ɛha ɛha na ɔde tototo nkorɔfoɔ so mepɛ akyɛw me nim mo baabi a me no nyɛ hwee da tumi to kwan. Ɛna madamfo baako yi a na ɔba ha yi nso a akɔgye sɛ no ɛna ɔno a. Adɛn? Wo de me ba papa ɛyɛ dɛn? Ɛfa wo ho bɛn? Ah? Ɛfa wo ho bɛn? Wo wo asɛm a ɛwɔ mu paa ne sɛn? Na nyinsɛn no yɛ ampa deɛ. Krakye wo yɛ wo wo wɔ mental problem ɔho wo yare kakra ɔho.

Woyɛ nneɛma bi sɛ bɔdɛ mini. Dabi, ɛyɛ ɔdɔ ntia. Wo a wogyina hɔ no ankasa, wo koraa mennim wo din. Woso, ɛyɛ wo sɛ woso ne me twe ntoma. Oh, waa, wonim me din. So mennim wo din? Wogyina hɔ no, yɛfrɛ wo sɛn? Wo din koraa mennim. Saa adɛn a madi w'akyi akyɛ? Obi gyina baabi a. Na ɛsɛ sɛ wo maame deɛ woyɛ naa woama ɔbɔne akyɛ wo maame sɛ mma ɔnyɛ me saa. Krakye, kɔ, mennim wo, ɛsono kɔ. Woyɛ sure deɛ?

na mahu sɛ wommu wo. Ɛtumi paa mfomsoɔ bɛɛ paa na mayɛ saa. Ɛti agudie ho nti a matumi ama mmea me nua de ne nkwa atwa soɔ.

Anaa wɔakwata me kwan mu hɔ no. Nea mebɛteetee no nso kɔpem sɛ ɔno nso nwo ba, na anka agyapade no abɛyɛ me dea, ɔno nso akɔfa nyinsɛn. Ei! Na enti me mekɔeɛ anaasɛ mebaeɛ? Ei, maame! Maame!

Hmm! Ei! Yɛ sɛ wo dadwene ka me dadwene ho. Mfomsoɔ a mayɛ na agya ama dwendwene na wo wo deɛ no kora deɛ sɛ nkɔ baabiara.